F'dak iż-żmien reġgħet inġabret kotra kbira u ma kellhomx jieklu. Ġesù sejjaħ id-dixxipli tiegħu u qalilhom, Nitħassarhom lil dawn in-nies għax ġa ilhom miegħi tlett ijiem u ma għandhom xejn x'jieklu. Jekk inħallihom imorru sajmin lejn djarhom, żgur iħosshom ħażin fit-triq għax xi wħud minnhom ġew mill-bogħod. Id-dixxipli tiegħu weġbuh, F'deżert bħal dan, minn fejn jista' wieħed ixabba' lil dawn in-nies kollha bil-ħobż? And there's a river whose streams make glad the city of God. U staqsihom, xi kemm għandkom ħobż? Qalulu seba'. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-art. Ħa s-seba' ħobżiet, ratt il-ħajr, qasamhom u tom lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies, u huma newluhomlhom. U kellhom ukoll xi ftit ħut sejr, berikhom u ried li jitnewlu dawn ukoll. U kielu u xebgħu, u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal, sebat iqfief. u kien hemm madwar l-4,000 ruħ. Imbagħad bagħathom, u minnufih tala' fuq id-dgħajsa flimkien mad-dixxipli tiegħu u mar lejn il-ħawi ta' Dalmanuta. Il-Kelma tal-Mulej, Tifħir lilek Kristu! Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtanna l-ġuħ u l-għatx profond li aħna nesperjenzaw? Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesù Bla dubju, għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar filgħaxija, id-dixxipli ta' Ġesù riedu jbagħtuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu, tal-anqas, Paga ta' sitt xhur. Ġesù, il-Ħobż tal-ħajja, ħa l-ftit li kellhom, ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, u wara rad ħaj lil Missieru tas-sema, qassmu lil kulħadd sakemm kielu u xebgħu. Il-Mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun iridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmultiplikah għall-ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesù li jitma' il-ħames telef raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-erba' Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lill-poplu fil-providenza ta' Alla meta temahhom fid-deżert, meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla bagħatilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bi tħejjija għall-veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna. li hu Ġesù nnifsu. Hu l-uniku li jissodisfa l-ġuħ spiritwali tagħna. U min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesù għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesù biex tagħtih il-ftit tiegħek b'fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn? Ġesù il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull quddiesa li titqaddes. Jiġi biex ikun il-ħobż li jgħajjex lilna lkoll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna? Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmana bik innifsek fl-Ewkaristija mqaddsa. Imlini bil-gratitudni u għatini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u t-tqarbina, anki dik ta' kuljum. Agħmel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari, biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Ammen.